Manipur lama kan unau he hun ngai pawimawh lo kal organisation hrang hrang te leh ka bial mipui te hmasa ni zova in ka lo lawm nawn chauh in he leihlawn tuivai bridge unity bridge tia kan chi tu ni sanghet puan ta hawn phei a a lo awm ta hi a lawm ber te sina ka tan ka ring a. Vawilah hian kan lawmna Pathian hnenah awm se tiin bul kan tan duh a ni. Thu tlem han sawi ka duh vawiin ni ah hian a lehlam zawng ka ngaihtuah chuan ka hnuk te pawh ulh lek lek a. He lei dawh a nih theih na tura tan leh unau inkal pawh thei lo kum sawmhnih chhuah chuak zet awm tawh. Ram buai ram in han ti harsat leh zual phei kha chuan inkalpawhna kan mamawh hle ni tih hria a. Tuivur bial mla kan nih ang a, sawrkar hmasa mnf ah minister dinglate kan ding a, khati hun ngaia kan hmalakna leh. Vawiin ni ah zpm sarkar van ei tak in a tawp ah par a rawn chhuang thei hi lawmawm ka ti takzet a. Vawiini ah kan Chief Minister hetiang ang thil pawimawh ngai pawimawh a a hun taka decision siamtu leh a bawh zui kawng ah kan pwd minister in commitment nghet tak neia engineer te nen min an haw zui sak a. Kum khat leh thla hnih sawrkar an kal hnuah an han ti hlawh ting thei ta hi lawm awm a. Am mai chu lawm thuseitu thenkhat khanin thil hi infe rei lo lutuk hian ka piah a, tlem te sawi leh ka duh a ni. A chhan chu he lei dawh a nih theihna tura hma lak laihna chu kum sawmhnih chuang zet zawk kha helai kal kawng hi kal thei tawh loh a ni a. MNF Ministry a lo piankham. Hei hi ngaih pawimawh ah a nei a, in pumkhatna tur ta neih lawm chu an ti a, chumi avang chuan hna hmasa ber ah pawh a nei a. Central ah Road Transport Ministry ah te kha um zui in hma kan la a, chumi zar ah chuan kum sanghnih leh sawmpaku ah khan he lei doh a nih theih tur hian tender kan chhuah a. Amah chu ka tih lai khan a kalkawng hi a tang bawk si lo a, kilometre sawm chuang. A kalkawng nei hian kan tender rual a ni. Tender chhang turin a rawn en a, mahse bungrua phurh duh theih si lo vangin chu tender hmasa ber chu a flop ta chhang tu kan nei lo a. Kalkawng hi KM suam chuan sawi lai lei pahnih te pawh chu zawh tlak lo engmah awm tawh lo tuk kha kan dawh tha vek a kalkawng hi metal in tlan thlen phei ta a. Kum sanghnih leh sawmhnih chho khan kan han tender nawn leh a, Covid avangin chu lei chu tumah chhangtu kan nei ta lo va. Tiang chuan kan kal chho va, a lei chak zawk kal turin a tawpah phei chuan seventy ar lei chak tak dawh turin hma kan la a kan ti a. A tender te pawh kan buaipui kan tih laiin vang leithla takin kan beisei bak a. Manipur lam atang kan hruaitu te pawh an lo nawr a, Mizoram sawrkar in kan nawr bawk a, he kalkawng National Highway one hundred fifty kha National Highway pahnihna ah tipuang in double lane turin zero point senin a chang a, Manipur kal tur hi Nitin Gadkari, Union Minister in crore sangkhat leh zanga sanction a ni e a rawn tih tak avangin he lei tender kan pathumna kha kan tichhuak hlawhtling thei ta lo a ni. Chumi avang chuan a chira sawi in tawh a, technical report sawi ang khan Bailey Bridge hi beih dawh theih a ni tawh si lo. Unau ten harsatna kan tawh bawk si, inkal pawh kan duh bawk si a, sorkar hmasa khan Bailey Bridge hi temporary takin dawh theih dan awm lo maw kan han ti a, a hmunah kan engineer hei khati hun lai kan EE te, SDO te engemaw zat velah pawn lo kal an fiam, kan thira kan en a kan beih a. Chung te ah chuan a Champhai a tuipui lei te, mat lei, hlui te kan chhiah tir a kan ti a, helai hian kan phur khawm a ni. Mahse sorkar an tla ta. Ka lawmna em em a chu ruahmanna kan leh kha tir kan tih lai khan kan hnung ah Keimahni ai mah vei hei hi a bik takin an vai zatu si em Pu Muanpuia hnam in pumkhatna duhtu ka thianpa a lo awm a, amah nen pawh tum tam tak kan sawi a, eng nge in hmachhuap chin khawi lai nge in thlen tawh tih hi vawi tam tak min zawt a. Assembly House ah kan PWD Minister te, kan Chief Minister te pawh in ka sawipui bakah House ah ka sawi a, commitment te an rawn pe a. Nikumah kan CM in helai an tlawh a, ka lawm la em em chu lei nui hman rua phurh kha kan engineer te an phur vak lo, han dawh dawn khan a span a zau si a an hlau thawng a, CM an lo hrilh a, kan Chief Minister in chawp leh chilin vai belchhenga, Nuaiza heta hian an sangsawn hmiah mai ni. Kan lawm em em a tak tak ah chuan kan si em e ka tih lai khan politics ah chuan in do thin kan ni a, lei ah hnam in pumkhat na unity bridge hi kan duh ni. Kan si em in a tlawh lai kha MP in thlan dawn model code of conduct puan lai a ni. A puan la. A tiam lai video clip pawh kan nei. Political thil lungpui ila chuan ECI-a sawina tham a tling. Mahse, kha lampang kha politics kan ngaihtuah lo. Hnam in pumkhatna leh lawm kan duh vangin kan Chief Minister leh an puang chet kha chu a lawm berah kan tan ka ring. Chumi hnuah kan sorkarin chak takin an bawl zui a, kan engineer ten theihtawp an han chhuah a, pumkhat leh thahnih chauh an sorkar chhunga MNAF paw'n kan han tum a. Thasa tam tak kan par tlak a, thil tam tak hna kan chhawp tawh a, a tawp an rawn thleng a, ka beisei ai tha, hei an han dawh kan hmuh hian ka lawm em em a, he sorkar a bih takin kan Chief Minister leh kan PWD Minister te chungah hian bialtu mla ka niangin ka lawm a, lawm thu ka sawi a ni. Hei hian hnam in pumkhatna tur unau hmel kan inhai lek lek tak te, tin kan economy ti tha tura, Zoram kawt chhuah thar a ni tura kal au thinna a hlawh tlin a lo leh vang hian lawmawm ka ti a. Vawiin lei he kan za vaiin kan lawm a. He lei piah lamah hian a kinah chuan lei tha zawk, permanent bricks, te a la kal ang. Chutiang ang chu kan thil lungin lei tha a lo kal hi. Insum dawn tunnak ringawt a kawk lo. Unau kan nih na te, hnam khat chi khat engtik ni emaw rorelna pakhat ah kan lo awm ang tih kan mitthla ah kha a taka thlen thei na tur in he lei vawi nia kan Chief Minister in a hawn tak hi Pathian in kan zavai tan mal min sawm chhun zawm rawh se ti i ka duhdan leh ka tawngtaina a ni e ka lawm e.